Mègaɣla wò ga ɖe dziƒo o, ɣla wò ga ɖe anyigba dzi, ne míase vivi na gbea. Nɔvi lɔlɔ̃. Ok tatɔ nye we me do gbe na me sia me va mɔ dzi eya short cut ɖe ko me mega maga wɔ viɖe ahan ele veve ɖe ne enye ɖevi ne le tsitsi gbɔ ɖe nu yi me di be mia nɔ wɔ nye be mia nɔ nu srɔ

Míaƒe ame tsitsiwo dze be no, no nane wòatsi ɖe edzi. Edu ɖe sia ɖe yi me be etsi ɖe, factorywoe na be wòtsi, industrywoe na be wòtsi. Mele gbɔ kple susu be enye nɔvi, ame yiwo pɛtɛ wozɔ mɔ wonya le yi. edu bubuwo me le Amerika kple London kple UK kple tɔwoe wonya lé yio le. Vɔ mí ameyibɔwo ɖe, mí me di be mía tso haɖe selfish interest. Magblɔ ya ne na se, haɖe selfish interest. Kpɔ nyi tsɔ Anas ewɔ na ɖe ewɔ video ɖe ale be ele ame ɖewoe. yiwo le corona virus ƒe product wo dzra yiwo nye fake product wɔ wònye anas eva lé wɔ ne ebia se police awo ɖe national security awo ɖe hafi wònye anas ye ava lé ame ma wo procedure ka wɔ le. Eya gblɔ mele be dɔ. Eya gblɔ mele be dɔ. Metɔ ɖe flawa ya ŋu ɖe. Ame ɖe ƒe dɔ nye be ne woatso flawa ya, wòalé be na flawa ya. Garden boy ƒe dɔ ye. Vɔ le du bubuwo me ɖe, garden boy ƒe ega ya ɖe, ewu Ghana me ƒe ga. Nu ka ta wòdze be nenɔ anyi sigbe? Eya medi be nàbia ɖokuiwò ne nàkpɔ. Mebe míayi ŋgɔgbe. Menɔ nya gblɔ gbe sia gbe be míhiã opportunities woe, opportunities yiwo mele Ghana ɖe, míaƒe ame tsitsiwoe na be mele yiyim o. Enye me be agbe ŋke ƒe yava la dzi, míaƒe tame neʋu, míaƒe susu me neʋu. Eyata menɔ ta eh, eh, emɔ dzi va. Mele fi fifla akadie na be mele nu kpɔ akadie na be nele nye kpɔ le fi vɔ miaƒe light ɖe le stable a mia gblɔ be ka ɖe me edu bubuwo me mele ame bubuwo kpa nukata wonye be Africa mele tsitsi o eve me mele tsitsi o dukplɔla yiwo mikɔ da ɖe ŋgɔgbe be no kplɔ mi ɖe eyae enye nɔvi maga gblɔe ke le mɔya dzi ne enye nɔvi yae kpɔ be ɛɛ eh, wona opposition fifla mate ŋu agblɔ be npp kple ndc woawoe le doɔ kplɔ ghana doɔ kplɔ ya ɖe maxɔ togo kɔ wɔtɔ ne mi be miatsi ɖe atso mia ŋutɔŋutɔŋutɔ mia gbɔe menye ame ɖe ava na o 50 ghana cities alo ava na o mi fra be wole gama alo mi vote na ame alo ao mebe miaveawo ɖe opportunities siwo le ɖe Míaƒe ŋgɔgbenɔlawoe ana be míayi ŋgɔgbe. Vo ta ɖe dzi fifi la ɖe nya yi gblɔm mele do tom. Vo ta ɖe dzi fifi la ɖe. Iron ore le vo ta ɖe dzi. In fact, eh, vo ta ɖe dzi ƒe resources yiwo le mía si ɖe menye nu vie o. Míaƒe vo ta metsitsiwo, amegãwoe ɖe. Edze be nɔdi naɖe wɔ le ŋu. Nu ka dze be nɔdi wɔ? Nɔdi ame yiwo woate ŋu ado suku me. Ame tsi ŋgɔgbenɔlawo ɖe, nɔdi ame yiwo woate ŋu ado suku. Ne woava yi de suku yi woate ŋu aku ami le to me. Woate ŋu ade ayɔ ɔn le to me. Ne míawo ŋutɔ míakɔ kpɔ ŋgɔgbedede na míaƒe agbe. Mi me nya le yewo wɔna tiles o, vɔ mi nya le yewo wɔna importation. Ma ci na wɛ. Importers wɔ ɖe ya ma gale gbɔgblɔ. Mi hiã nɔ wo ne mi aza. Ta importers wɔ ɖe. Wo va si le me abe 50% ne ŋusẽ le asiwò nate ŋu awɔ importation madi be nàtrɔ asi le ŋu ne nàwɔ nu sue ɖe yi mate ŋu agblɔ be industrialization ne ame woame eve ya nate ŋu aemploy tse ɖe midze agba ne miawɔe ne dumeviwo no kpɔ dɔ ne woawɔ dumeviwo no kpɔ opportunities wo no do ne duɔ me netrɔ na mi Ame yiwo le Amerika, ame yiwo le London ƒetee, wokpɔ be yewo le tsitsi, yewo le ŋgɔgbe de. Amewo le agbe viviwo nɔ le teƒe bubu nu kata. Vɔ miawo gbɔ va le nua tsɔ le. Diamond, bauxite kple tɔwo ƒete mia gbɔ yewo va le tsɔ le. Yata senior minister ƒe egbe yi wòdo be mi da asi le Ashango ŋu ne. Yata wòvem. le Ghana me. Evem be woawoe ava ku sikawo na mí. Woawoe ava ku nu nunyiame le tome na mí. So upon all the education we are having in Africa, mí mate ŋu amanufacture naɖeke o. Mí mate ŋu ade ami le tome a refine ne mía ŋutɔ míazã o. So you see the way we become slave. Yata ko mí trɔ zu slave na yovowo. Enya sue medi be magblɔ na wema. Yata ko mí trɔ zu slave na yovowo. Mi me va agbe nke ve ya va la dzi be mi a va feo. Mi de mi ame aƒe susu me ne ʋu. Ne nye engineering student le university le polytechnic trɔ yi de ɖekuwo me be education wo le wo na ɖe is it only to teach them how to read and not to reason. Eyi nye mi atɔgbewo game. Wo be before they, they can suppress us. They have to kill our educational system. Ya wo jagba wui tse nyateƒe. Nɔvi lɔlɔ, nya sue le asinye medi ma gbɔ na wò ema. Be gbe ya ɖe, mega kɔ feo. Mi di be mia yi ŋgɔgbe. Mi di be mia tsi. Mask gbalo gbalo ya wɔ kura etɔ zu dɔ. Do we have machines to make these masks? Enya bia se. Eve dome do we have it. Ne mítrɔ yi ɖe míaƒe kɔtsa me ɖe, ewɔ name abe míawɔ ɖeka. Ne míwɔ ɖeka vɔ ɖe ƒuƒoƒo anɔ anyi. Ye awɔ be ne ga míadzɔ ye míakɔ do ame ɖe ɖe yevo ɖe be ne va yi srɔ̃ ale yewo ku na mi ɖe. Vota ɖe dzi ƒe amie ɖe míakui wòanye míatɔ. Míaƒe amewo ama amie. Politicianwo le mía be akpa. wole aha tsɔ ka na mí akpa. Nyateƒe ɖekae, sɔfowo le tsitsi na Obede va yi nɔ dziƒo, kɔ yi ƒe gakɔ va, wò ƒe gakɔ va nɛ ne wò nava yi nɔ dziƒo. Kpɔ ehiã do vie. Enya biasee. Mídi be míakpɔ ŋgɔgbenɔnɔ na míaƒe du, na míaƒe ʋe dukɔ. Mebia dagbe na wò ame nɔvi. Enya sue le asinye medi be magblɔ na wò ema be anyo be míaƒe dumegãwoe ɖe no no no no wɔ ƒuƒoƒo yi nye ɖeka wɔwɔ yi mi le wɔwɔ ne vɔ ta ɖe dzi pete aƒoƒu togo pete woaƒoƒu eve dukɔ gblɔ me le lo ya woawɔ be oke ega mi te ŋu kpɔ nye ya Míakɔ dɔ amɛwoamɛwo ɖe yovowo ɖe because fifi la woawo si technology va yi tsi woawo si nu nu ne mi be mi le agbe me ƒe ŋgɔgbe dede di ɖe woawo si me míakpɔe le ne míakɔ kpɔ ale míayi ŋgɔgbe ne wokɔ ga ɖe kɔ dɔ amɛwoamɛwo ma ne wova yi srɔ̃ ale yewo wɔna ayɔ ɔ ale míate ŋu aku iron eh, leke gakpo le to me, mi a refine afe wa zu nuka eh, steel steel rod na mi ne mi akɔ nɔ xɔ tu. Ma nye de wa kɔ to dzi vua va yi kɔ steel rod, vɔ steel rod eh, ayɔ ɔ le to me na mi o. Vɔ ami le to me na mi o. Wa va kpɔ ami tso le Ghana. woakɔ yi ɖe Europe woava yi refine woakɔ surplus kɔ va na mi. Mega mega gbɔ nya ɖe na me. Ami yiwo le zaza le Europe ɖe to vovo na yi le Ghana. Coca Cola yi le wo le nunu le Europe ɖe to vovo na yi le eh, Africa. Ame yibɔ mebe ehiã be míaʋu míaƒe susu me. Enya sue yi le asinye me magbɔ na wòe ma. Mebia dagbe na wòe. Megaŋlɔ be agbe ŋke be. Midi be míaʋu míaƒe susu me. Mègaɣla wò ga ɖe dziƒo o, ɣla wò ga ɖe anyigba dzi, ne míase vivi na gbea. Nɔvi lɔlɔ̃woe, míanɔ ka me?